מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת יבמות דף מ א עמוד א'. לאמיר הייבן גאנץ אויבן ביי די משנה. זאגט די הייליגע משנה, החולץ ליבמתו ונשא אחיו את החוסה. לאמיר קלאר מאכן דעם פאל, און שפעטער וועט מען זען וואס די משנה פארציילט אונז דא. ווען איך זאל האבן צוויי משפחות, דריי ברידערס, ראובן, שמעון מיט לוי. איך האב צוויי שוועסטערס, רחל מיט לאה. לוי איז געגאנגען און ער האט חתונה געהאט מיט רחל. ער איז אבער געשטארבען אן א קינדער, און אויף איינמאל האב איך דא די רחל, וואס זי פאלט צו יבום צו צוויי מענטשען, ראובן, שמעון, ביידע פון ענק זענען קאנדידאטען צו גיין מאכען יבום אדער חליצה. אז מען שטעלט זיך אפ אויף די מינוט, און מען פרעגט, קען ראובן אדער שמעון גיין חתונה מיט די שוועסטער? קען ער זיי נעמען לאמיר זאגען לייבי, לאה? להלכה איז עס אוודאי אז נישט. דערווייל האסטו א זיקה כלפי די רחל, און פארדעם קיינער פון ענק קען נישט גיין נעמען די קרובים פון זי. און פאר דעם זאגט מען די משנה, האכולת ליבמתו, איז יעצט געגאנגען דער שמן, און ער האט געמאכט חליצה מיט דער יבמה. דאס הייסט, ער נעמט דער רחל, ער מאכט מיט זי חליצה. יעצט ונשאו אחיו את אחותו, יעצט נאך דעם וואס זי האט שוין באקומען איר חליצה, בשעת דער זוג איז שוין מער נישט דא, גייט יעצט ראובן, און ער גייט יעצט מקדש זיין, ער האט חתונה צוזאמען מיט דער לאה. אמת, דער פראבלעם איז אז ער איז יעצט געשטארבן, און אויף איינמאל פאלט יעצט לאה, צו וועם? צום ברודער שמעון. יעצט לאמיר קלערן א מינוט, קען שמעון יעצט גיין מאכן חליצה צו איבער'ן צו נישט? פון איין זייט, ער האט שוין אמאל געגעבן חליצה צו א פרוי וואס הייסט רחל, דאס איז דאך די שוועסטער פון דער פרוי וואס איז יעצט געפאלן צו אים, און אויף איינמאל, מיר ווייסן דאך די הלכה איז, גיין נעמען די שוועסטער פון די חליצה, דאס איז אסור. לאמיר אבער קלערן דאס איסור דאורייתא צו איסור דרבנן. מיר ווייסן דאך, מיר האבן געלערנט אויפן פריערדיגע שיעור, די גאנצע די גאנצע דין דאך נאר איסור דרבנן. רבנו האט מורא געהאט די מענטש וואס האט זיך גע'גט, ער האט נאכמאכן די מענטש וואס האט געמאכט חליצה, און איך זע אה די מענטש וואס האט געמאכט חליצה געט חתונה מיט די קרובים, אה ער האט אויך האלטן איך מעג אויך, האט מען געזאגט זאלסטו וויסן, יעדע מענטש וואס מאכט חליצה מיט א פרוי, קוק איך זיי אן ווי מיינע פרוי, און פאר דעם זאלסטו וויסן ביסטו יעצט אסור בקרובותיהו. אין אנדערע ווערטער שמעון, מדרבנן מעגסטו יעצט נישט גיין נעמען די לייער. מיט די אורייתא, יא געזונטהייט וואלסטו געמעגט זי נעמען. און פאר דעם זאגט מיר די משנה זאלסטו וויסן, יעצט ווען זי איז נאכאמאל געפאלן צו דיך צו יבם, חולצת ולא מסי הבהמות. חליצה דאס מוזטו מאכן ווייל מיט די אורייתא מוזטו עפעס מסדר זיין, יבום לאז איך דיר נישט מאכן ווייל מיט די אורייתא וואלט איך געמעגט אבער מדרבנן נישט, סאו וועגן דעם יבום קענסטו נישט מאכן, אבער גארנישט מאכן איז אויך נישט קיין אפשן, ווייל מיט די אורייתא איז דא דא א חיוב פון יבום. און פאר דעם זאגט ער זאלסטו וויסן, חולצת ולא מסי הבהמות. ברענג די משנה נאך א פאל. וכן המגרש את אשתו. לאמיר ברענגען א ענליכע פאל. ווען איך זאל האבן צוויי ברודערס, ראובן מיט שמעון. איך האב צוויי שוועסטערס, רחל מיט לאה. שמעון איז געגאנגען און ער האט חתונה געהאט צוזאמען מיט דער רחל. האט זיך אבער גע'גט. דער שידוך האט זיך נישט געהאלטן, ער האט זיך גע'גט פון זי. ונשא אחיו את אחותו. איז געגאנגען ראובן און ער האט חתונה געהאט צו לאה. אמת, דער פראבלעם איז אז דער ראובן איז יעצט געשטארבען אן א קינדער. און אויף איינמאל פאלט יעצט די לייע צו שמעון. די פראבלעם איז שמעון, ער האט דאך שוין גע'גט אמאל זיין פרוי רחל. גיין חתונה האבן מיט צוויי שוועסטערס קען ער דאך נישט. אפילו מ'האט זיך שוין גע'גט, ווי לאנג די רחל לעבט, מעג ער דאך נישט גיין נעמען די שוועסטער. און פאר דעם זאגט ער זאלסטו וויסן, די היות דו האסט דא א דערייסעדיגע פראבלעם פון א חוסר אישו, אויב זאלסטו וויסן פטירו, אויב אזוי ביסטו טאקע פטור. און פאר דעם זאלסטו וויסן, דו שמעון, דו האסט גארנישט וואס צו מאכן מיט די פרוי. זי זאל ארויסגיין לשיק, חתונה מיט וועמען זי וויל, און דא ענדיגט זיך די גאנצע מעשה. יעצט אינטערעסאנט צו באמערקן ווי די גמרא טוט שוין קלאר אויסזאגן אין אפאר מינוט, אז וואס איז די חילוק צווישן די ערשטע פאל מיט די צווייטע פאל? אין די ערשטע פאל האט מען געזאגט זאלסטו וויסן אה מ'גייט נאר מאכן חליצה נישט קיין יבום, די צווייטע פאל מאכט גארנישט, וואס איז די חילוק? און אויף דעם באמת האט מען שוין אויסגעשמועסט לאמיר עס נאר קלאר ארויסברענגן. אינעם ערשטן פאל פון די חליצה, דארט אין די גאנצע קשר צווישן די מענטש וואס האט געמאכט חליצה צוזאמען מיט די רחל איז דאך נאר די דרבנן, מיט די רייסער האבן זיי נישט קיין קאנעקשאן ווייטער נאכדעם וואס מען האט שוין געמאכט חליצה. און אויב אזוי קומט אויס, באמת מיט די רייסער וואלט ער געמעגט מאכן יבום. נאר וואס מיט דין דרבנן נישט, אה, זאג איך דיר פיין, יבום מאכט נישט אבער חליצה זאלסטו יא מאכן. מה שאין כן דא אינעם פאל פון די גרישה, היות עס איז דאך איסור דאורייסא, אך אויס אישו איז ער איסור דאורייסא, און פארדעם וויבאלד זי איז אמאל געווען אין א פרוי געהעריגערהייט נאר דו האסט זי גע'גט, דאס נעמט נישט אוועק די איסור פון הכוסה אישה, וויבאלד זיין פרוי איז געשטארבן, איז אוודאי יעצט וואלסטו יא קענען מאכן חליצה צו איבער, ווייל דיין אייגענע פרוי לעבט שוין נישט, די מינוט וואס די פרוי לעבט שוין נישט, איז דאס דאך די איינציגסטע עבר וואס וועט מוטל אייך א מוסר, מעגסט יעצט נעמען די שוועסטער, נאר היות זי לעבט נאך איז דאס א איסור דאורייתא, און פאר דעם זאגט ער זאלסטו וויסן אז דו ביסט פטור אינגאנצן. ברענגט די משנה נאך א פאל, וואס אויף באמת די פאל האב איך שוין געשמועסט עטליכע מאל. שומרת יבם שקידוש אחיו את החוסה. ווען איך האב דא דריי ברודערס, ראובן, שמעון, מיט לוי. איך האב צוויי שוועסטערס, רחל מיט לאה. לוי איז געגאנגען און האט חתונה געהאט צו רחל. ער איז אבער געשטארבען אן א קינדער. אויף איינמאל האב איך דא צוויי קאנדידאטען צו גיין מאכן יבם צו חליצה. ראובן מיט שמעון. יעצט למעשה, ווי מ'האט שוין פריער אויסגעשמועסט, סיי ראובן סיי שמעון ביידע האבן א זיקה כלפי די רחל, און פאר דעם ביידע מעגן נישט חתונה האבן יעצט מיט לאה. וואס איז אבער ווען יעצט אין דעם יעצטיגע מצב, ווארטנדיג צו גיין מאכן איבער די חליצה, איז געגאנגען ראובן און האט מקדש געווען די לאה, נישט חתונה געהאט מיט זי, ווייל חתונה האבן דאס שוין א איסור, נאר וואס מקדש, געבן קידושין, דאס מאכט אים זיין פרוי, אמת, אבער ווי לאנג ער וואוינט נישט מיט זי צוזאמען איז נישט דא א איסור אויף דעם. איז יעצט געגאנגען דער ראובן און האט טאקע מקדש געווען די פרוי. און אויף איינמאל קלער איך יעצט איין מינוט, ווער איז די קאנדידאט יעצט צו גיין מאכן חליצה צו יבער מיט רחל? פארשטייט דאך יעדער איינער אז ראובן איז שוין מער נישט קיין קאנדידאט דאס צו מאכן. ביז יעצט פארגעמאכט די קידושין, אוודאי וואלסטו געקענט מאכן יבער, קענסט מאכן חליצה, קענסט מאכן וואס דו ווילסט. די מינוט וואס דו האסט אבער מקדש געווען די לייע, אוטאמעטיקלי מעגסטו מער נישט גיין נעמען די רחל. וואס א חוסר אישות דיין ווייב'ס שוועסטער? לאה איז שוין דיין ווייב, הגם קיין ביאה נישט געווען, אבער קידושין איז שוין געווען, זי איז דיין ווייב, האסט א פראבלעם מיט א חוסר אישות? לאמיר קלערן א מינוט ווייטער, קען איצט ראובן גיין טאקע באמת חתונה האבן מיט זיין אייגענע פרוי? כ'האב אויך א שטיקל א פראבלעם מיט דעם, א חוזק יקוסר, דו האסט חזקה כלפי די רחל, וויאזוי זאלסטו קענען גיין נעמען לאה? און פון דעם די שאלה ווי גיי איך יעצט ווייטער? און פון דעם זאגט מיר די משנה, בשם רבי יהודה בן בשערא אמרי, זיי זאגן אזוי, אומרים לו, מען זאגט פאר דער ראובן, המתן, די מינוט העסטו מוזן ווארטן, גיי חתונה האבן מיט דיין אייגענע פרוי טאקע, דאס קענסטו נישט טון, גיי מאך ימ צ חליצה, דאס קענסטו אויך נישט טון. האסט אבער פון אחוז אישו, אחוז גקסא, און פון דעם זאלסטו וויסן המתן עד שיעשה אחיך מעשה. דו דארפסט ווארטן ביז דער שמד קומט אריין דא און ער איז מסדר דעם מצב, ער נעמט אוועק דער זיקה, די מינוט וואס דער זיקה איז שוין מער נישטא, אט דעמאלטס קענסטו גיין חתונה האבן. און פאר דעם, חלה אצל האחיו, איז טאקע יעצט געקומען דער שמד און האט געמאכט חליצה מיט דער רחל, אוי קאנסו, אדער לאמיר זאגן ער האט זי טאקע חתונה געהאט מיט זי, דאס הייסט ער האט געמאכט יבום מיט זי.

נאך א אופן ווי דו קענסט חתונה האבן מיט זי איז, אויב לאמיר זאגן מעשה היבמה, לאמיר זאגן דער שמעון האט נאך גארנישט געמאכט, אבער די יבמה, די רחל זי אליינס איז אויך געשטארבן, און אויב אזוי קומט ארויס ווייטער די גאנצע זיווג איז שוין מער נישט דא, אויב אזוי זאלסטו וויסן איך נוס את אשתו, אוודאי קענסטו גיין חתונה האבן מיט דיין אייגענע פרוי. וואס איז אבער, לאמיר נעמען די מעשה, לאמיר פארדרייען די גאנצע מעשה, אויב מען עסט יבם, לאמיר זאגן די יבם איז געשטארבן, דאס הייסט, מען האט גארנישט געמאכט מיט די רחל, זי לעבט, זי איז אלעס פיין און וואויל, זי ווארט אויף יבם צו חליצה. ביז יעצט האבן מיר געהאט צוויי קאנדידאטן, סיי ראובן סיי שמעון, איינער פון ענק זאל עפעס מאכן, האט מען געזאגט פאר ראובן, איי מינוט, דו ביסט דאך נישט קיין עכטיגע קאנדידאט, ווייל דו האסט א פראבלעם פון א חוסר ישע, זאל שמעון גיין מסדר זיין א מצב און שפעטער העסטו קענען גיין חתונה האבן. וואס איז אבער אויב שמעון איז געשטארבן? קומט דאך אויס, ראובן דו ביסט די איינציגסטע מענטש וואס קען עפעס טון. קענסטו עפעס טון? כ'האב דא א פראבלעם. פון איין זייט האסטו מקדש געווען די שוועסטער, האסט א פראבלעם פון אחות אישה. פון די אנדערע זייט, דיין אייגענע פרוי קענסטו אויך נישט נעמען, האסט א פראבלעם פון אחות זיקה. און פאר דעם זאגט די משנה, זאלסטו וויסן, טאקע אין אזא פאל, יעצט נישט דא קיין עצה. און פאר דעם זאגט די משנה יוצאת אשתו בגט ואשת אחו בחליצה, וואס דו דארפסט טון איז, געב א חליצה צו דער יבמה, געב א גט צו דער אייגענער פרוי, ווייל קיין עצה ווי דו זאלסט עס נאר דרייען איז נישט דא, לאמיר עס אויסארבעטן, אויב געבט ער ערשט די חליצה, און שפעטער וועסטו חתונה מיט דיין אייגענע פרוי, האסטו א פלען פון אחרית חליצתו. אויב גייסטו ערשט געבן א גט צו דיין אייגענע פרוי, שפעטער וועסטו גיין מאכן יבום, האסטו אחרית גרישתו. און פאר דעם זאלסטו וויסן, ווי דו עסט עס נאר דריי, נישט דא קיין אופן דא, נישט דא קיין עצה דא, און פאר דעם זאגט די משנה זאלסטו וויסן, די איינציגסטע עצה איז, יוצא את אשתו בגט, ואת אשת אחיו, ואשת אחיו בחליצה. און אויף דעם זאגט די גמרא אזוי. לאמיר צוריק גיין צו די משנה, וואס באמת די משנה האט עס געברענגט צוויי דינים, נאר די משנה האט צוטיילט די צוויי דינים, די משנה זאגט אונז וכן. און אויף דעם פרעגט די גמרא מאי וכאין, וואס די וואס די זאך וכאין וואס דו זאגסט מיר דא? דאס הייסט, האסט מיר ערשט געברענגט די פאל פון חליצה, זאגסט אין אזא פאל אה חליצה שלא ימות יער בהמות, שפעטער מאסט מיר געברענגט די פאל פון גרישה, און דארט זאגסט מיר ניין מען גייט גארנישט טון, אינצווישן האסטו געלייגט וכאין. נארמאל וכאין פאסט צו זאגן, ווען איך האב צוויי מאל די זעלבע הלכה, זאלסט וויסן אין דעם פאל און וכן אין אזא פאל, אבער דא איז דאך די הלכה אנדערש, פאר דעם פרעג איך דיר מאי וכן, און פאר דעם זאגט די גמרא ביסט גערעכט טאקע, איי מען באדארף זאגן אב על המגרש, דאס הייסט אז אינעם פאל פון חליצה זאלסטו וויסן די הלכה איז חליצה שלא מסיעה בהמש, אבער זאלסטו וויסן אינעם פאל וואס דו האסט געהאט א גט דארטן אב על המגרש, דעמאלס זאלסטו וויסן איז די הלכה טאקע אנדערש, און פאר דעם די הלכה דארטן איז הרי זיו פטירה. אמר ריש לקיש, זאגט ריש לקיש, און באמת א זאך וואס אונז האבן שוין אויסגעשמועסט, קאן שנו רבי אחוץ גרישא מדברי תורה, אחוץ חליצה מדברי סופרים. פון דא זעסטו קלאר וואס ער האט געהאלטן רבי. היות ער זאגט מיר דאך ווען איך גט מיין פרוי קען איך יעצט נישט גיין נעמען די שוועסטער, פארוואס קען איך נישט נעמען די שוועסטער יעצט גיין מאכן חליצה מיט זי, זיך באמאכן יבם מיט זי, תירץ איז, ווייל א חוס איש איז א דין דאורייסא. און פון דעם, אה, זאלסטו וויסן דאס איז נישט קיין דרבנן'דיגע תקנה, א חוס איש איז א דדרייסא'דיגע התקנה. מה שאין כן אין פריערדיגע פאל, וואס מען גערעדט דארט פון חליצה, זאלסטו וויסן אין אזא פאל דארפסטו יא מאכן חליצה מיט די שוועסטער. תירץ איז, ווייל דאס איז נאר א דין דרבנן, און פון דעם איז די הלכה, מדאורייסא וואלסטו באמת געקענט טון וואס דו ווילסט טון, נאר היות די רבנן האבן גע'אסר'ט, פון דעם איז די הלכה, חליצות ולא מסיע בהמות. איז געשטאנען די משנה, שומרת יבם שקידוש, דער ראובן וואס איז געלאפן און ער האט מקדש געווען די שוועסטער, ער האט מקדש געווען לאה, האט דער רבי דער בן מסערנס געזאגט, המתן, דו האסט מוזן ווארטן, דו האסט א פראבלעם, חתונה האבן קענסטו נישט, א חוזק ככסא, גייען מאכן יבום קענסטו אויך נישט, א חוזק אישו, פאר דעם המתן. איז אמר שמואל זאגט אים שמואל זאלסטו וויסן, הלכה כדברי רבי יהודה בן מסיירא, די הלכה איז ווי רבי יהודה בן מסיירא אז מען זאגט אים המתן, ווארט, און באמת אונטער דעם ליגט אסאך מער, פארוואס זאג איך אים המתן? פארוואס קען ער נישט גיין חתונה האבן מיט זיין אייגענע פרוי? ער האט דאך מקדש געווען די לייע, פארגעס פון דער רחל, איך האב מקדש געווען לייע, איך וויל גיין חתונה האבן מיט זי. תירוץ איז ניין, דו האסט א זיקה כלפי די לאה און פאר די, כלפי די רחל, און פאר דעם איז זי א חוזק'ע כוסה צו דיך, זי מאכט דיר א פראבלעם. סאו די פאקט וואס איך קוק אן זי איז דיין א חוזק'ע כוסה, מיינט דו האסט א זיקה כלפי זי, מיינט עס אז דו האסט זיקה. און פאר דעם זאגט די גמרא זאלסטו וויסן אום השמי' להלכה כדברי רבי יהודה בן בשארה, אז באמת זי האסט זיקה, און וויבאלד כ'האלט דו האסט זיקה, אה, די תוצאה איז, המתן גיי יעצט ווארטן, ווייל ביז מ'האט מסדר געווען, ביז שמעון איז דא אריינגעקומען און געמאכט חליצה צו יבם, און דעמאלס טאקע ביסטו אקעי קענסטו חתונה האבן. די גמרא פרעגט די אינטערעסאנטע שאלה יעצט, ובאי ליהי, לאמיר ברענגען אזא סארט מעשה, די זעלבע וואס איז געשען ביז יעצט, דער ראובן איז געלאפן האט מקדש געווען די לאה, נאר מאי עשו אשתו, דער ראובן האט פארלוירן זיין פרוי וואס האט נאר יעצט מקדש געווען, לאה איז געשטארבן, און אויף איינמאל שטייט דא ראובן און זאגט קעקע איך בין צוריק אויפן מארקעט, איך וויל יעצט גיין מאכן יבום, איך וויל נעמען די רחל, און די שאלה איז יעצט מאי ביבימתו, מעג ער יעצט גיין מאכן יבום אדער ניין ער קען נישט מאכן יבום, לאמיר אויסשמועסן די שאלה. פון איין צד איז דא צו זאגן קעקע די גאנצע פראבלעם פארוואס ער האט נישט געקענט נעמען רחל, דאס איז דאך נאר געווען ווייל ער האט שוין גענומען די שוועסטער, האסטו געהאט א חוסר אישו, אבער די מינוט וואס די א חוסר אישו איז מער נישט קיין פראבלעם, ווייל די לייער לעבט דאך שוין נישט, ווייסט מיר דאך, דאס איז די איינציגסטע היתר ביי ערווה, ווען די פרוי שטארבט, מעג איך נעמען איר שוועסטער. אויב אזוי קען ראובן זאגן, קוק הער, יעצט מעג איך שוין גיין נעמען די רחל. פון די אנדערע זייט איז דא א צד צו זאגן, ניין, דו האסט דיך נישט געמעקט ווילאנג דיין שוועסטער האט געלעבט, ווילאנג דיין פרוי האט געלעבט, ווילאנג לאה האט געלעבט, ראובן ביסטו נישט געווען קיין קאנדידאט. אויב אזוי אז דו ביסט נישט געווען קיין קאנדידאט זאלסטו וויסן, די איסור בלייבט לעולם ועד. און כלפי דיך קוק איך אן אז די רחל, כאילו זי האט געהאט קינדער, און פאר דעם איז דא א איסור פון זי אשת אח, און פאר דעם זאלסטו וויסן דו טארסט זי נישט נעמען. און פאר דעם האב איך יעצט א שאלה אויף אהין, אז איך האב צוויי צדדים. פון איין זייט זאג איך יא דו מעגסט זי נעמען, ווייל א חוסר אישה מער נישט קיין פראבלעם, פון די אנדערע זאג איך ניין דו מעגסט זי נישט נעמען, ווייל כלפי דיך איז דאס אשת אח. און פון דעם פרעגט די גמרא, אי באי להי מאי שא אשתו מאי הי' ביה ואימתא. און פון דעם זאגט די גמרא זאלסטו וויסן די אמת'ס איז א מחלוקת רב ורב חנינא דאמרי טבעי, ביידע האבן געזאגט מאי שא אשתו מיתה ביה ואימתא, ביידע האבן געהאלטן יא זאלסטו וויסן די מעגסט, שמואל ורב אסי' דאמרי טבעי מאי שא אשתו אסור ביה ואימתא. איך האב דא א פשוט'ע מחלוקת, מותר צו אסור. און באמת שמואלי מיט רב אסי איז זייער פארשטענדליך. די פרוי איז געווען אסור אויף דיך, יעצט ווייל זי איז געשטארבן דיין אייגענע פרוי, גארנישט האט זיך נישט געטוישט מיט די רחל. און פון דעם זאלסטו וויסן, די איסור וואס איז געווען דא לכתחילה דאס ציט זיך ווייטער. און פון דעם פרעגט די גמרא יעצט, לאמיר א מינוט פארשטיין וואס טוט זיך דא. אמר רבא, זאגט רבא, מאי טעמא דרב, לאמיר אביסל בעסער פארשטיין, די רב וואס ער איז מתיר, דאס הייסט רב מיט רב חנינא וואס ביידע זאגן יא. יעצט האט זיך געטוישט דעם בילד. דער רימון האט פארלוירן לייע, אויב איז ער יא געזונטהייט יעצט קען ער יא גיין מאכן יבום, לאמיר פארשטיין מאי טעמא ווי קומט ער יעצט צו גיין מטריד זיין אזא סארט זאך? ב שלמה שמיל דאס קען איך פארשטיין. שמיל, רב אסי, זיי האבן געזאגט ניין אוודאי נישט ווייל עס איז געווען אסור די איסור בלייבט, אקעי דאס קען איך דערהערן. נאר די רב וואס קומט ממטריד זיין וויל ר ר פארשטיין וואס איז די היתר וואס רב געט אונז דא. און אויף דעם ענטפערט רבא אליינס, משום דהוה יבמא ש משום דהוה יבמא שהיתרו ונאסרו וחזרו והיתרו, און פאר דעם זאגט ער תחזור להתירו הראשון. זאגט רבא, באטראכט א מינוט דעם רילעישאנשיפ וואס איז דא געווען צווישן די ראובן מיט די רחל, עסטו זען דאס א רילעישאנשיפ וואס איז געווען לכתחילה מותר, ס'איז געווארן אסור און ס'איז צוריק געווארן מותר. און פאר דעם לאמיר דאס צוריקגיין צו די גאנצע מעשה פון אנהייב. די מינוט וואס לייבי איז געשטארבען אן א קינדער, איז איר דאך געפאלען דער רחל צו יבם סיי צו ראובן און סיי צו שמעון. אויף יענע סטעידזש האט ראובן געזאגט פיין איך בין א קאנדידאט, פונקט אזוי ווי דו שמעון ביסט א קאנדידאט, און אוודאי וואלט געמעגט מאכען מיט יבם צו חליצה. נאר וואס די מינוט וואס ער האט מקדש געווען אז די שוועסטער, אויף איינמאל יעצט איז אויפגעקומען א פראבלעם, אופס איין מינוט יעצט קען ער נישט ווייטער גיין, אחוץ אשתו. די מינוט אבער וואס זיין פרוי איז געשטארבען, קומט דאך צוריק דעם פריערדיגען העטער און פאר דעם טענה דערויף זאלסטו וויסן, ווען איך האב א פאל וואס געווען מיתה, אסור, און יעצט ווערט צוריק מיתה, דער ערשטער היתר קומט צוריק, ס'נישט עפעס א נייע היתר וואס איך געב דיר, ס'נישט עפעס א פאל וואס איך קום דיר יעצט מתיר זיין, ס'איז א פאל וואס איז געווען מיתה, נאר גראדע אינצווישן געווען אסור אבער יעצט איז געווארן צוריק מיתה, דער ערשטער היתר קומט צוריק, הגם טאקע זי איז טאקע דער פאר פון געווען אמאל פון לייבי, נאר דער לייבי איז דאך געשטארבן אן א קינדער, סאו אייש אסאך איז בכלל נישט קיין פראבלעם, נאר אויב איז דא געזונטהייט קענסטו גיין מאכן יבום. און מיט דעם איז ראובן מסביר, דאס איז טאקע שיטת רב, און פאר דעם האט רב מעתיק געווען זאלסטו וויסן, יא, מען קען גיין מאכן ייבום. און אויף דעם פרעגט די גמרא, מוסיף רב אמנינא, קומט איז רב אמנינא און פרעגט צו ראובן, דו זאגסט מיר א פאל וואס געווען מותר, אסור, מותר, גייט עס צוריק צום ערשטן היתר, דו ביסט צוריק א קאנדידאט, יא, דו קענסט גיין מאכן ייבום, קענסט מאכן חלוצה, קענסט מאכן וואס דו ווילסט. לאמיר דיר ברענגען א צווייטע פלאץ, ברענג לאמיר דיר ברענגען א ברייתא, וואס דארט זעסטו אז ס'שטימט נישט אינגאנצן וואס דו זאגסט. און דארט האבן מיר אויך אזא פאל, מיתה, עשה, מיתה, און ער זעהט ס'גייט נישט צוריק צום ערשטן היתר. און ער זאגט אזוי, די ברייתא ברענגט אונז אזא מעשה, ווען איך זאל האבן ג' אחים, דריי ברידערס, בית נשיאין בית אחיות, צוויי פון זיי האבן חתונה געהאט צו צוויי שוועסטערס, לאמיר זאגן ראובן האט חתונה געהאט צו רחל, שמעון האט חתונה געהאט צו לאה. ואחד מפנה, דער לייבי, ער האט נאך נישט חתונה געהאט, ער איז נאך דא, ער איז נאך א בחור לאמיר זאגן, יעצט מאיזה אחד מבעל החיות, לאמיר זאגן דער ראובן איז געשטארבן, און אויף איינמאל האב איך דא באמת צוויי, אבער דאך נישט צוויי קאנדידאטן, לאמיר באטראכטן א מינוט, קען שמעון גיין מאכן יבום? אוודאי נישט, ער האט דאך שוין די שוועסטער, סאו אויב אזוי איז ער נישט קיין קאנדידאט צו גיין מאכן יבום, די איינציגע וואס קען עפעס מאכן איז נאר דער לייבי. יעצט וואס איז געשען איז, ועשה בה מפנה מאמה, און טאקע איז געקומען די מפנה, איז געקומען די לוי, און האט געמאכט מאמה מיט זי. יעצט מיר ווייסן דאך, און הכי נמי בית שמאי האלט אז מאמה איז שוין א דין דאורייתא, אבער מיר פסק'ן דאך נישט ווי בית שמאי. לאמיר גיין כפי שיטת בית הלל, די גאנצע מאמה איז נאר א דין דרבנן, און פארדעם, באמת איז זי שוין א חלק פון אים אבער דאך נישט קיין חלק פון אים. יעצט קען ער, לאמיר טראכטן די סטעידזש, קען לייבי יעצט גיין נעמען די רחל? אוודאי יא, ווען ער זאל יעצט צוענדיגן נאך מאמע, גיין גלייך מאכן יבום, אוודאי וואלט ער דאס געקענט טון, סאו דערווייל איז אלעס אקעי. נאר די פראבלעם איז ואח כך מת אחיו השני, וואס איז געשען איז דער שמעון איז אויך געשטארבן, און אויפאיינמאל פאלט צו אים נאך א פרוי, די לייב איז יעצט אויך געפאלן צו אים, און יעצט וואס די פראבלעם איז, נישט רחל קענען נעמען און נישט לאה קענען נעמען, ווייל ער האט א פראבלעם פון א חוזק כסא. סאו אויף איינמאל דער לוי זאל נעמען רחל יעצט? ניין ס'איז אסור. אבער ואחריך מתה אשתו אחריו, נאכדעם איז אבער דער לאה אויך געשטארבן, און אויף איינמאל די איינציגסטע פרוי וואס פאלט יעצט צו יבם איז נאר נאך די רחל איבערגעבליבן. איז מיר ווייסן דאך, אויב זאג איך דיר א זאך וואס איז געווען מותר, אסור מותר, גייט עס צוריק צום פריערדיגן ארגינעלן פסק, און מ'קען נארמאל ווייטער גיין, ווייל די הלכה האט דא געדארפט זיין, יא, לייב גיי ווייטער מאך יעבערעם זיין מסדר די מצב. למעשה שטייט דא אין די ברייתא, זאלסטו וויסן, עושה יבמה, חולצת ולא מסיע בהמות. מען קען נישט ווייטער גיין, מען דארף מאכן חליצה. ווייל מדאורייתא איז דאך גארנישט געשען דא. אבער מדרבנן, אוודאי האסטו א עשר, אויב זאלסטו וויסן א הלכה איז, חולצת ולא מסיע בהמות. און אויף דעם פרעגט ער מאי מצערובא, אז דו האסט מיר אזוי שיין געזאגט, יעדעס מאל ווען איך האב א פאל וואס איז מיתה אסור מיתה גייט צו צוקט מיין ארגינעלען היתר, אויב אזוי לכאו' דא וואלט מען געדארפט קענען מתיר זיין, יא גיי ווייטער מיטן יבום. נאר די פאקט וואס די ברייתא זאגט מיר גייען מאכן נאר חליצה, אה זעהסט דאך עס גייט נישט צוריק צום ארגינעלען דין. און פרעגט ער פארוואס, ואא מאי, דהוה כי יבומים שהיתרו, ונאסרו, וחזרו והיתרו, און אויב איז ער תחזיר להתיר ראשון, און אויב אזוי וויל איך פארשטיין לאז זיי גייען מאכן יבום. אה, אלא מאי דיין דין שטימט נישט. אויב אזוי לאמיר צוריק פארשטיין וואס איז די דין פון רב. ווען רב האט פאר איר מתיר געווען זאלסטו וויסן יא, זי איז געשטארבן די פרוי וואס דער ראובן האט מקדש געווען, אויב אזוי קען ער יעצט צוריק גיין און נעמען רחל. רב, ווי קענסטו גיין מתיר זיין אזא סארט זאך? אבער מיתה עושה מיתה, דאס איז די היתר? ניין איך זעה דאך קלאר די ברייתא אז מיתה עושה מיתה לייגט מען נישט צוריק צו די פריערדיגע פאזישן ווי איך האב אנגעהויבן, נאר וואס? מען דארף מאכן חליצה. אה, אויב אזוי ווי קענסטו רב מתיר זיין יא קענסט נארמאל געהעריג ווייטער גיין. און טאקע רוב אישתיגע איז געבליבן שטיל האטש גאר קיין תירוץ אויף דעם. לבסוף די נפק נאכדעם וואס המים איז שוין אויסגעגאנגען אמה האט ער געזאגט צו זיך אליינס א מיילער אמות לה פארוואס האב איך איהם נישט געזאגט רבי אלעזר הי ד אמר כיוון שעמדו עליו שעה אחת בעיסה נעשה עליו עולמות איך וואלט געדארפט ענטפערן, אה דו ווייסט דו ברענגסט מיר א ברייתא וואס דארטן זע איך מען דארף מאכן חליצה? אה דאס איז די דין פון רבי אלעזר, וואס רבי אלעזר האלט זאלסטו וויסן א פאל וואס איז מיתה אסור מיתה, גייטס נישט צוריק צום ארגינעלען פאל, גייטס נישט צוריק צום ארגינעלען דין, וואס די דין פון רבי אלעזר, לאמיר ברענגען זיין פאל, רבי אלעזר רעדט אין א משנה און ער זאגט אזוי, ווען א מענטש האט חתונה געהאט צו א פרוי, האט זי אבער שפעטער גע'גט, די מינוט וואס דו האסט זי געגעט איז זי דאך געווארן אסור אויף אלע ברידערס. שפעטער למעשה דער ברידער האט זי צוריק גענומען, נאכאמאל צוריק חתונה געהאט, מחזיק רשות איז ער געווען. און יעצט איז ער געשטארבן אן א קינדער. זאגט רבי אלעזר זאלסטו וויסן, ענק אלע ברידערס ווילן יעצט קומען גיין מאכן יבום. ניין ער קען נישט מאכן יבום מיט דער פרוי. פארוואס? ווייל עס איז שוין געווען אמאל וואס זי איז געווען אסור אויף דיך. הגם יעצט טאקע איז זי צוריק געווארן מותר, אבער ניין דער פרוי איז בלייבט אסור אויף דיך. און פאר דעם זאלסטו וויסן, בשעת מעשה, ווען מען האט ערשטע מאל חתונה געהאט, איז אביזוי אוודאי די פרוי געווען מותר פאר דיך די מינוט וואס זי פאלט צו יבם. די מינוט וואס מען האט זי גע'גט, איז די פרוי געווארן אסור אויף ענק. די מינוט וואס ער האט מחזיר געווען רשעותו, איז זי אצוריק געווארן מותר ווען די מאן גייט שטארבן אן א קינדער. און איך אלס זאגט מיר רב לוזי זאלסטו וויסן, אין א פאל וואס מותר אסור מותר, זאגט רב לוזי ניין ניין ניין, ברודערס, ענק קענען נישט נעמען די פרוי. וויבאלד זי איז געווען אסור אויף ענק, זאלסטו וויסן, די איסור בלייבט. און פאר דעם זאגט רבא, מיך האט מען דא אפגעפרעגט א פון א ברייתא, וואס דארטן זעה איך אז ניין מען קען נאר מאכן חליצה אין די שעיבום, איך וואלט געדארפט זאגן יא שכוח דו ברענגסט מיר א ברייתא, די ברייתא איז דאס שיטת רב אלעזר, אבער איך גיי דאך נישט לפי שיטת רב אלעזר, ווען רב זאגט זאלסטו וויסן מותר אסור מותר, האלט ווי די דיין וואס איז זיך חולק מיט רב אלעזר ווי חכמים וואס זיי זאגן טאקע דארטן יא די ברודערס קענען טאקע חתונה האבן, און פאר דעם זאגט ער זיך אוי, א שאד אז איך האב נישט געענטפערט אזא סארט תירוץ. און אין אנדערע ווערטער, לאמיר עס צוזאם לייגן וואו מיר שטייען אט דערווייל. אונז האבן דא געהאט א רב וואס זאגט מיר זאלסטו וויסן, דער ראובן וואס האט מקדש געווען לאה, שפעטער האט ער פארלוירן די לאה, קען גיין צוריק און קען יעצט גיין מאכן און מקדש זיין, קען גיין ווייטער מיט יבום מיט דער רחל. פארוואס? ווייל זי איז געווען מיתה עשה מיתה, גיי צוריק צום ארגינעלען דין, יא אלעס איז פיין. ברענגסט דו מיר א ברייתא זאגט לכאורה די ברייתא שטימט נישט וואס מען האט יעצט געזאגט. זאגט ער שכח, די ברייתא דא איז די רבי אלעזר, ווייסט די רבי אלעזר וואס רעדט דארט פון די מנשה'לע וואס האט גע'גט זיין פרוי צו זיך צוריק גענומען, און פאר דעם, ווען די ערשטע ברייתא האט מיר געזאגט אלעס איז אקעי, איז דאס מיט די דייע חלקת פון רבי אלעזר, און פאר דעם זאלסטו וויסן, דערווייל בין איך אינגאנצן מסודר. נאר די אמת איז, הוא דאי אמר, למעשה רבא האט זיך שפעטער חוזר געווען און האט געזאגט, זאלסטו וויסן, איך קען נישט באמת צוגלייכן דעם פאל צוריק צום ארגינעלען פאל, פארוואס? ווייל עמא דאמר רבי אלעזר, קען זיין ווען האט רבי אלעזר געזאגט דארטן, דער מענטש וואס האט גע'גט זיין פרוי, שפעטער צוריק גענומען זיין פרוי, און אויף די יענע פאל זאגט רבי אלעזר אה ברידערס ער קען נישט גיין מאכן יבום, דאס איז נאר היכי דלא חזי בשעת נפילה. לאמיר קלערן דארטן א מינוט. דער איסור, ווען איז אנגעקומען דער איסור וואס די ברידער האבן נישט געמעגט מאכן יבום? דארטן ווי למעשה ראובן האט געגעט זיין פרוי, די מינוט וואס ער האט געגעט זיין פרוי, אופס, יעצט ברודער סעם קענען זי נישט נעמען. איז שוין באמת יעצט געווען א שאלה פון יבום? ניין בכלל נישט. ער האט זי נאר געגעט. ווייל דו האסט זי געגעט, אקעי, ווערט זי יעצט אסור פאר אלע ברודערס, אדער בעסער געזאגט בלייבט אסור, אדער ווערט אסור, ווענדט זיך ווייטער ווען יבום איז חל, אדער ווען ח ס הייסט עס איז ניסיון אסור, אדער עס איז למעשה אסור. און פארדעם, דערווייל ווען זי, פשוט ווייל זי האט זי געגעט, באמת דא האט זיך גארנישט געטוישט. די מינוט וואס האט מחזיר געווען רשעותו, יעצט ווילסטו צוריק זאגן אקעי ס'איז מותר יעצט צו יא מאכן יבום ווען די מאמע'לע שטארבן אן א קינדער, און למעשה ווען איז זי געפאלן צו יבום? אה נאר אסאך שפעטער, דאס הייסט די איסור איז עפעס א אלטע איסור, און די ווילסט מיר יעצט זאגן אה נאכדעם וואס יעצט וואס די מאמע'לע געשטארבן זאלסטו וויסן עה די קענסט נישט נעמען די פרוי ווייל אמאל איז זי געווען אסור אויף דיך, און פארדעם זאגט ער זאלסטו וויסן דאס איז נישט אונזערע מעשה. אין אונזערע מעשה וואס מ'רעדט דא איז געווען א מעשה וואס בשעת ווען זי איז געפאלען צו יבם איז זי געווען מותר, שפעטער געווארען אסור, יעצט געווארען צוריק מותר. דארט אין די מעשה איז געווען אמאל אמאל שוין לאנג צוריק איז יארען צוריק איז זי געווארען אסור, אבער שפעטער איז געווען מותר מותר מותר א גאנצע צייט. און פאר דעם קענסטו נישט גיין פארגלייכען די צוויי פעלער. און פאר דעם זאגט אה נאך א מזל איך האב נישט געזאגט טאקע אז יענעס איז ר' אלעזר ווייל ס'וואלט בכלל נישט געפאסט וואס איך האב דא געזאגט. אבער להיכא דחזי בשעת נפילה, אבער אויב ס'איז געווען מותר בשעת נפילה און נאך שפעטער געווארן אסור, מי יאמר? און פאר דעם, באמת די קשיא וואס ער פרעגט אויף מיך, די וועג וואס איך האב מסביר געווען רבא, און די מעג וואס רבא האט מסביר געווען שיטת רב, לכאורה האט ער גוט אפגעפרעגט פון א ברייתא, וואס לכאורה די ברייתא זאגט מען פונקט פארקערט. איז לאמיר עס צוזאמשטעלן ווי מיר שטייען אט דערווייל. ראובן זאגט אונז, ראובן לכתחילה איז געווען א קאנדידאט צו גיין מאכן ייבום מיט רחל. נאר די מינוט וואס ער האט מקדש געווען לאה, איז ער אויפאיינמאל געווארן נשא. יעצט וואס לאה איז געשטארבן, איז ער צוריק מותר. פארוואס? ווייל דאס איז מותר אסור מותר, גיי איך צוריק צום ארגינעלען היתר. איז דאך געקומען א מיימאן, א מיימאן פרעגט איין מינוט, איך האב א ברייתא, שלושה אחים, ווען איך האב דא צוויי האבן חתונה געהאט צו צוויי שוועסטערס נכד איז מפנה, שפעטער למעשה, דער ראובן איז געשטארבן, קומט דער מפנה און ער מאכט מיט זי מיימאן, און אויף איינמאל יעצט איז שמעון אויך געשטארבן, ווערט זי יעצט אסור אויף אים, די מינוט אבער וואס זי איז אויך געשטארבן די לייע ווערט זי צוריק מיתה פון אים, וואלט מיר די ברייתא געדארפט זאגן אה מיתה עשה מיתה, אה גיי ווייטער מיט איר ביים, און למעשה זאגט מיר די ברייתא ניין! גיי נאר מאכן חליצה, פרעגט ער לכאורה א זייער גוטע קשיא פארוואס איז זאגן דאס ר' אלעזר, ניין די קענסט נישט זאגן עס ר' אלעזר, ווייל דא דאך אייביג געווען א צד, לכתחילה בשעת זי איז געפאלן צו איר יבם איז זי געווען מיתה, נאר שפעטער האט זיך געטוישט עפעס, אין ביידע פון די פעלער מה שאין כן אין די פאל פון מחזיק רשותו, איז זי קיינמאל נישט צוגעקומען צו א היתר צו גיין און זאגן איך וויל מאכן יבום. אבער למעשה זאגט גמרא הוד א אמה, און שפעטער למעשה האט דוד געטראכט צו זיך און ס'איז באמת יא שיטת רבי אלעזר. דאס הייסט די ברייתא וואס שטימט נישט מיט וואס איך האב געזאגט איז באמת יא שיטת רבי אלעזר. וואו תני וועל איך אלל ווייזן נאך א ברייסע וואס די ברייסע רעדט אין די זעלבע פאל וואס דער ראובן איז געלאפן האט מקדש געווען א פרוי און דארטן זאגט דער בלאזע אומר מאי סא יבמתו אויב די יבמה זי איז געשטארבן די רחל איז געשטארבן איז אוודאי מותר באשתו קען יעצט גיין קען ריין ראובן קען צוריק חתונה האבן געהעריג חתונה האבן מיט זיין אייגענע פרוי אבער מאי סא אשתו אויב זיין ווייב און געשטארבן, דעמאלס זאלסטו וויסן, יבמ ח לצות ולא מסיע בהמות. זעה קלאר אז הרב לאזאר האט געהאלטן זאלסטו וויסן, מיתה עשה מיתה לייגט מען נישט צוריק אויפן פריערדיגע סטעידזש. און אויב אזוי טאקע די ברייתא וואס רב וואס א מיימר האט מיר געפרעגט פון, אה דאס איז שיטת רב אלעזר. און פון דעם זאלסטו וויסן איך האב נישט קיין פראבלעם מיט דעם, רב אלעזר זאגט זאלסטו וויסן מען מעג נישט, און טאקע ס'דא א ברייתא איבער דאס, אבער איך האלט ווי די דעה חולקת, און איך האלט זאלסטו וויסן מען קען יא צוריק גיין צום ארגינעלען היתר. און פאר דעם זאגט ער זאלסט דו עסן, פרעגסט מיר א קשיא און א ברייתא, אה, דאס איז רבי אלעזר. זאגן מיר אקעי, ח, אויב אזוי לייען מיר שמואל ורב אסי דאמרי כרבי אלעזר, לכאורה אויב אזוי, דאס הייסט שמואל מיט רב אסי, וואס זיי האבן געהאלטן ניין, מען קען טאקע נישט ווייטער גיין, דאס הייסט, דער ראובן מעג טאקע נישט גיין מאכן יבום, אה, פארוואס, ווייל זיי האבן טאקע געהאלטן ווי רבי אלעזר, און אויב אזוי שטימט עס זייער גוט, שמואל האט געהאלטן ווי רבי אלעזר, די ברייתא האט געהאלטן, און אויב אזוי לכאורה, בין איך מסודר יעצט. אויף דעם זאגט גמרא ניין, אפילו טעימה כרבנן, באמת קען איך זאגן זאלסטו וויסן אפילו רבנן, וואס באמת זייער זענען זיך די חולק דארטן ביי די מחזיק רשעותו פאל, זאגט גמרא, קען זיין אז זיי זענען אויכעט מסכים מיט דעם פסק פון שמואל, ווייל לכאורה דארטן ביי די מחזיק רשעותו זאגט מען דאך חכמים, זאלסטו וויסן אפילו ס'איז געווען מחזיק רשעותו מעשה, צום סוף, יעצט קען ער יא גיין מאכן יבם, די ברודער מעג עס מאכן. אה, פשט איז אז ער האט לכאו' געהאלטן מיט האס און מיט ער גייט צוריק צו מארגן אין העטה. זאגט די גמרא ניין, ווייטער, דאס איז מיר נישט געדינגען, ווייל עד כאן לא כמפלגי רבן אלעא דרבי אלעזר, אלא משום דעם נפילה ואילך לא מצר עלי'. ווייטער ווי מען האט שוין פריער מסביר געווען, בשעת ווען עס איז געפאלן צו יבם, איז נישט געווען קיין איסור, עס איז נאר עפעס א אלטע איסור, איז וועגן דעם קען זיין אז זייער סארט מצב האלט ער אה, מיט האס און מיט ער, עס גייט צוריק צום ארגינעלען היתר. אבל הכי דאיצטרא אפילו רבנן מודה. אבער דא וואס ס'איז געווען בשעת יבם, איז געווען א צייט מותר, שפעטער אסור, שפעטער צוריק מותר, קען זיין אפילו חכמים זענען אויכעט מודה. און פון דעם זאלסטו וויסן, ווען שמואל זאגט מנין ס'איז אסור, מוז נישט זיין אז ער איז נאר געבינדן צו א בלאזע, ס'קען אפילו לפי גיין פון חכמים, אז חכמים זענען אויך מודה, אז זיי זענען, אז ער האלט, זאלסטו וויסן, מותר אסור מותר ברענגט נישט צום ארגינעלען היתר. פאר דעם זאגט ער אבער זאלסטו וויסן, איך ווי איך האב עס פארשטאנען, קען איך דיר געבן א קלארע סיבה זאלסטו וויסן, יא דו האסט טאקע א ברייתא וואס קלאפט נישט, דאס איז אבער נאר רב לוזי, אבער זאגן אז שמואל גייט נאר ווי רב לוזי, קען איך זאגן ניין עס קען זיין אפילו ס'גייט לפי חכמים.